Söhbetine-de eýýäm birnäçe gün bäri giň gerimde dowam eden, hatda ýurdumyza ýaň salan iň bir uly sergileriň biriniň şu gün jemleýji güni. Dogry aýdýaňyz, Beýik aga, hakykatdan hem, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň on bäş ýyllygy mynasybetli geçirilýän iri sergide bu gün telekeçilerimizden ýaňa aýak basar ýer ýok. Özem iň bir bellemeli zatlaryň biri, her ýyl şu sergä gatnaşýan telekeçileriň işewürleriň sany gitdigiçe artýar. Şuny aýratyn bellemeli. Örän oňat bellediňiz, çünki telekeçileriň sanynyň artmagy ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň hem durnukly ösýändigini görkezýär. Elbetde.
Begli aga, mümkin bolsa, jemleýji gün aýlanyp göreli sergä. Hökman.
Ýigrimi üçünji martda türkmen işewürleriniň Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda birnäçe günläp dowam eden sergisi öz işini tamamlady. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň on bäş ýyllygy mynasybetli guralan sergä telekeçileriň iki ýüzden gowragy gatnaşdy. Bu sergi ýurdumyzyň hususy önüm öndürijileriniň önümleri we hödürleýän hyzmatlary bilen tanyşmaga hem-de işewürlik geleşiklerini baglanyşmaga amatly giňişligi döretdi. Nobatdaky gözden geçiriş ýurdumyzyň telekeçileriniň ykdysadyýetde, senagatda, gurluşykda, azyk önümçiliginde, oba hojalygynda we hyzmat ulgamynda uly sepgitlere ýetendigini aýdyňlygy bilen görkezdi. Söhbet türkmende gowy söz bar. Çekseň zähmet, ýagar rehnet diýýär. Şu gün hem görşümiz ýaly, ýurdumyzda iň iri bir sergileriň biriniň gatnaşyjylaryna ýörite bir edilen işlere uly bir baha berilýän gün. Hakykatdanam dogry belediňiz, häzir nesip bolsa işe buýrulan ählisine sergiň üstünlikli geçmegi üçin sertifikat gowşurylýar, ýörite sowgat gowşurylýar. Biziň Salam hojalyk jemgyýetimiz hem şol sowgatdan paýly.
Serginiň jemleýji gününde oňa gatnaşan ýurdumyzyň telekeçilerine diplomlar gowşuryldy.

Mähriban tomaşaçylar, biz emma görnüşi ýaly şu eýýäm birnäçe gün bäri giň gerimde dowam eden şu sergiň diplomyna mynasyp bolduk elbetde Salam hojalyk jemgyýeti. Iň esasan, söhbet belleme zatlarymyzyň biri şu sergä gatnaşan beýleki telekeçiler işewürler bilen özara pikir alyşdyk işlerimizi hasam ilerletmäge bize ýene-de bir ullakan itergi bolar diýip umyt edýän. Hemem şu sergä beýleki gatnaşan bir ildeşlerimiziň biz hakda aýdan pikirleri öwgüli sözleri her günki täzelikleri habarlary biziň saýtymyzdan okaýandyklary barada aýdan sözleri hasam begenerli. Dogry aýlap geçdiňiz, beýle hakykatdanam adamlaryň bellikleri bizi kämilleşdirýär, olaryň ajaýyp hoş sözleri, öwgüli sözleri bolsa bizi işdäbaý ruhlandyrýar. Biz hem şu ajaýyp sözler bilen, ajaýyp jümleler bilen birnäçe gün bäri dowam edip gelýän wideo reportažyny tamamlasak dogry bolarmyka diýýäs. Hormatly adamlar, ýörite siziň üçin birnäçe gün bäri Begli Halmämmedow, Söhbet Babaýew, Didar Serdarow, Juma Seýitmyradow, ýörite, Salam News üçin.